Сылын ахсын буолар республикатааҕы аҕа уолунаан күрэхтэһии ааспыт сылга Уус Алдаҥҥа ыытыллыбыта. Онно Тааттаттан Чупровтар дьиэ кэргэн кыайыылааҕынан тахсыбыттара, онон быйылгы күрэх Таатта улууһун Чымнаайы бөһүөлэгэр ыытылынна. Бу нэһилиэк быйылгы тупсаҕайдык туттан олоруу сылын бэрт сэргэхтик саҕалаата. Кыһыннары-сайыннары үлэлиир фонтаннаах, хорсун буойуттары, үлэ дьонун, дьиэ кэргэттэри уруйдуур сквердээх, эргиччи уотунан сандаарар, чымнаайы килбэйэр киинигэр турар болуоссакка өрөспүүбүлүкэ араас муннугуттан кэлбит аҕа күрэҕин кыттыылаахтара күрдьэх тутан хаар ыраастыырга туруналлар. Бэрт сотору кэминэн бу миэстэҕэ Суон Дурда халыҥ хахха буолар аналлаах эр дьоммутугар уонна уолан уолаттарбытыгар ытыктабыл бэлиэтигэр биэс харахтаах харысхал өрө анньыллар. Аҕалар түмсүүлэригэр уруй! Уруй!
Уруй! Бу бу харысхал Уол уонна эр киһи харысхалын бэлиэтэ диэн, онтон бу маны уопсайынан харысхаллар бэлиэлэриттэн, кинигэлэриттэн буламмыт хайаабыппыт. Бу аҕа баһылыкпыт Егор Владимирович манна аҕа аҕа күрэҕэ буоларыгар уопсайынан биһи манна эрдэттэн да былаан баар этэ, уопсайынан манна аҕа бэлиэтин туруоруохха диэн ону tokkуйдаа диэбитэ ону кэргэммин кытта Янын Николаевнаны кытта эмиэ биир киэһэ олороммут чэ кинигэни ону маны литератураны хаһаммыт чэ аҕа бэлиэтэ эр киһи уонна уол оҕо харысхалын бэлиэтэ бу баар эбит диэммит Егор Владимировичка көрдөрөммүт сөбөбүт манныгы оҥоруҥ диэбиттэрэ ол иһин бу ото тимиринэн бэйэм сваркалыыбын игинниибин ону бу тимиринэн бэйэм оҥорбутум бу Бии дьиэ кэргэн барыта биэс уол оҕолоохпут. Уже оҕолорум улаатан эһэҕэччэм кыра уолум быйыл уон биир бүтэрэр. Билигин полиция бюроҕа бараары норуойдарын көрдөрөн сылдьар. Уонна уол аттым бара үс уолум үрдүк үөрэхтээх. Биир уолум эмиэ туохха үрдүк үөрэххэ үөрэнэ сылдьар. Тоҕусан бары үрдүк үөрэхтээхтэр. Уолаттары иитиигэ эр киһи оруола Конечно, хаамай улахан ыал аҕатынан диэн этэллэр. Онтон бу ыал осона оҕолору иитиигэ хахим биир ыал аҕата уон ийэтэ босхой биир тылы буллахтым үчүгэй семья буолар. Холобура аҕаны иилээн-хаҕалаан бу аҕа оруолун хаамай үрдүккэ таһаарар ийэ буолла дии. Бу туох баар окончательнай решениены ылааччы аҕа буолар. Ийэ онно тиэрдиэхтээх. Ол иһин биһи ийэбитинэн киэн туттабыт, биһи ийэбитин убаастыыбыт. Аҕа буоларбыт быһытынан уолтаппын барытын оннук иитэн таһаардым. Ийэҕитин убаастаан, ийэ устунан эһиэхэ наар үчүгэйи эрэ этэр диэн. Оннук санаанан мин уолаттарым бары эмиэ аҕаны убаастыы үөрэнэллэр. Аҕа устунан хаамай ыарахан бу балаһыанньаҕа дурдах акка буолар аҕа буолар.
Өрөспүүбүлүкэ аҕыс улууһуттан итиэннэ быйыл аан бастакытын Дьокуускай куораттан барыта уон хамаанда алта түһүмэххэ илин кэлин түсүһүөхтэрэ. Бастакы күн бэйэлэрин билиһиннэрдилэр, ыйытыыларга хоруйдаатылар.

Хас түһүмэх ахсын кыттааччыларга баал туруоран иһэллэр. Саҕалыыр түһүмэххэ олохтоох хамаанда Хойутановтар бастыҥынан ааттаннылар. Үөрүүлээх күн силигин ситэрэн тэрээһин кыттыылаахтара тупсаҕайдык туттан олоруу сылын чэрчитинэн ыытыллар Сахам сирэ республикатааҕы ааксыйаҕа аан бастакынан кыттыһан Амма өрүс кытылыгар сүүһүнэн уот лаампаларынан сурук таһаардылар.
Биһиэхэ республикабытыгар кэнники бириэмэҕэ нэһилиэнньэ өттүттэн гражданскай көҕүлээһиннэр олус үчүгэйдик, үрдүк таһымнаахтык баран эрэллэр. Онон биһиги бу Саха Республикабыт Ил Дархана Егор Афанасьевич Борисов Ударственнай мунньахха Ил Түмэҥҥэ аны олуһуругар этэн турар, бу Нэһилиэнньэбит Саха сирин олохтоохторо бары түмсүүлээх буоллахпытына, бу республикабыт инники хайдыытыгар биһи отон өссө күүһүрэн биэриэхпит диэн. Онон бу биһиги бүгүн Уус Амма нэһилиэгэр бу Чымнаайы сиригэр Таатта улууһугар кэлэн туран бу бүгүн флешмоб бара турар. Онон мин Саха сирим диэн ол аата тылбааһыгар я Якутия диэн ол ата хас биирдии киһи бэйэтин бу олорор миэстэтигэр, бэйэтин дьиэтигэр-уотугар тугу үчүгэйи оҥордум, э, туох туһалааҕы оҥордум бу нэһилиэкпэр, улууспар, республикабар уонна уопсай Россия хамсааныгар диэн онон хас биирдии киһиттэн бэйэтин үлэлиир миэстэтигэр кини бэйэтин э, өһөптөөхтүк дьаһанар буоллаҕына инникилээх кэскиллээх диэн. Уонна бу эдэр ыччаттарга туһаайыллар бу республиканскай хамсааһын буолар Тоҕо диэтэххинэ биһиги оттон бу дойдубутугар тапталбыт биллиэхтээх уонна оттон төрөөбүт сирбитин биһиги сайыннарбат буоллахпытына ким сайыннарыай диэн. Биһи бэйэбит үөрдүбүт даҕаны, соһуйдубут даҕаны уонун аһалҕан эппиэтинэһи ыллыбыт бу маннык улахан хамсааһын Ил Дархан тугунан көҕүлээһининэн тэриллибит улахан хамсаан бу чопчу Таатта улууһуттан хаҕаламмыта биһиэхэ улахан эппиэтинэһи сүктэрэр. Онон та биһи олохтоох дьоннор бу саҕалааһыммытын түһэн биэрбэккэ дьэ чахчы бу итэҕэлэ биһи чиэстээхтик өрө-өһүгэ дьахтахпыт. Бу акцияҕа кыттыспыт хас биирдии киһи өйүгэр-санаатыгар, төрөөбүт түөлбэҕэ таптал, махтал, киэн туттуу тыына өргө диэри хаалыаҕа. Күндү көрөөччүлэр күрэхтэһии иккис күнэ аһаҕас халаан анныгар Амма эбэҕэ буола турар. Көрөргүт курдук бастакы түһүмэхпит бэрэбинэни суоруу буолар. Манна хас биирдии кыттааччыга судьуйа турар бириэмэлэрин көрө турар. Онтон бастаан биэс кыттааччы, онтон ол кэнниттэн бүппүттэрин кэнниттэн эмиэ биэс кыттааччыны ыыталлар мүнүүтэнэн. Ким төһө мүнүүтэнэн бүтэрбитинэн кыайыылааҕы быһаарыахтара. Маһы суоран бүппүттэрин кэнниттэн анал шаблонунан бэрэбиэркэлииллэр. Ону бу шаблон маһын ааһарар буоллаҕына, оччоҕуна дьэ зачет диэн ааҕыллар.

Бу түһүмэххэ түргэнник тарҕаннык туттан икки мүнүүтэ биэс сөкүүндэ бириэмэнэн бастакынан Горнайтан Александровтар түмүктээтилэр. Бу кыра буна быйыл кыттаха жабыт манна уже үһүс кыттааммыт аға күрэҕэр Сулканскай туоҕар икки хыл үһүс мессен ала жыыппыт

Бүлүү улууһун кэнэ онно барбыт киһи дьон баҕанаалаахпыт. Дальше.
Онтон Таатта Туора Күөлүттэн Чупровтар дьиэ кэргэн түөрт мүнүүтэ биир сөкүүндэ бириэмэлээх иккис миэстэҕэ таҕыстылар.
Онтон талаан быһаарар былай. Олоро уон мас сытара мас барыта биир буолбат. Оннаах мутуктаах, эриэ аастаах араас, араас туохтаах буолар була. Ону биһи тохсус нүөмэри талан, то иһин мутуктаах баай уонна туох Доровой суон маска түбэстибиттан туох баарынан олох эни то бастаатарбыт диэммит кэллэхпит дии кыра уолум бэһис кылаас Арсен диэн бэбит бу улуустунай былырын илдьэ бараармыппыт туохха да кыттар буола сатаан кэлбэтэҕэ ону бу быйыл быттан бу улуус киинигэр илдьэ бараммыт ымсыырбыта үрдээҕин хаһаан мин күрэхтэһэр сааһым буолар диэбитэ ону соһо дьабыт оҕобутун уонна тон бэйэм олоттарбыт кыра дьахтартан бииргэ туох баар үлэ буоллун хотон буоллун от буоллун тиэхиньикэ оҥостуута буоллун булт буоллун барытын тэҥҥэ дьаһадьабын мен оттон оҕону кыра дьаҕатта үөрэттэхэ то туһалаах буолла

Биир сүгүйтэр кыртааттаах горнайда сылдьар Александровтар уоллалар аатынан бэрэхайыт.
Салгыы бэрэбинэлэри биир тэҥ гына бэлиэтээн биэрбиттэрин илиинэн эрбээн, хайытан, саһааннаатылар. Биир, старт! Потонись, потонись! О-о-о, еще, еще, еще!

Бу уолбун кытта бастыы кыттаһаным буолар. Оттон улууска ыытыллар күрэхтэһиигэ бу бастааммыт бу манна кэлэн наммыт чиһэн көмүскэ сылдьабыт. Республика манна тымыһана баһаамы күүстээх хаамы кэхтээх аҕалар кэлэн кытта хайдаллар. Онон хаһан баҕара республика диэтэхтэн бары үчүгэттэ үчүгэйдэ кэлээчилэр. Онуттан бэһээ бастыыт түһүмэххэ Бу улуустарда көрбүт команда үрдэх тэрээһиннээхтик уонна үһүсүөдү кытынылар. Оны текиһи көрөн астынар. Онтон үрдэ элбэх уопутыллыбыт. Оннуттан бу иккис күн бүтүөртен бу иккис түһүмэх битекелен бу мас элбэхэнеттен бастыгынан бастыгы түһүмэхке бастыгынан бүтөрдүбүт. Онтон этенге курдукпут пока.

Ол кэннэ эр дьоммут уолан уолаттарынаан ойбон алларыытыгар илин-кэлин түһүстүлэр, манна аҕа анньыынан аллардаҕын аайы уола мууһун хаарын ыраастаан көмөлөһөн истэ.

Тух мас элбээһиниир.
Оттон бу күрэхтэһии туохтаҕына биһи нэһилиэк алдьахайын дьоно-сэргэтэ үөрэн-көтөн көрсөбүт, ыытыһабыт, көрөн даҕаны уонна оттон ыалдьааччылар буолан туран. Уонна бу бүгүн адьас айылҕабыт даҕаны бэйэтэ боруоста наһаа үчүгэйдик туран биэрдэ. биир тыала уһуук, ата Амма обычно тыаллаах буолааччы этэ, онон тоҥон чочугураһа дьыбатыбыт наһаа үчүгэй. Онно сааспыт барахсан ата кэлэн иһэрэ наһаа үчүгэй. Уонна маннык туох буолара наһаа үчүгэй. Аҕа уолунаан диэн аны тэритиннэрэн ийэ кыыһынаан диэн эмиэ туора номинациялары туохтааннар ыыталлара буолла буотун эмиэ үчүгэй буолуо этэ. Күрэхтэһии биир ыарахан көрүҥүнэн остуолбаҕа ыттыы буолла. Манна кыттааччылар бары чахчы да кыахтаахтарын көрдөрдүлэр. Хас биирдии киһи тус-туспа албастаах, сорохтор халтарыйбат таҥастаах, саппыкылаах бэрчээккэлээх тахсаллар, оттон сорох кыттааччы олох да сайыҥҥылыы шортигынан эрэ таҕыста.

Туга атын эбит, аһа түһүмэхтера олох атын эбит, манна холоотоко. Республиканский таһымнаах күрэх олох атын эбит. Дьокуускайтан бастыгы күрэхтэһээчилэр эпи биһиги. Онон балаана инники эми бу курдук күрэхтэһиилэрге бэлэмнэнэн кэлиэххана да эбит. Атак барта үчэйдик кыттан иһэбит. Уолум бу мас ыттааһыныгар бастаата, столба ыстыыга бастаата. Бүгүн биһиги сыалбыт диэн бу именно көрөммүт, ким төһө бириэмэнэн мас суорарын, ити остуолбаҕа хатаастыыны, ойбон алларыытын ити аан бастаан көрдүбүт. Онон дьэ эһиил биһи главнай сыалбыт диэн Дьокуускай куорат иһигэр уокуруктарга күрэхтэһиини бу балаһыанньанан ыытарга былаанныыбыт уонна бу куорат иһинээҕи күрэхтэһиини эмиэ бу балаһыанньанан ыытарга былааннаах Онон эһиил дьэ дьиҥнээхтик бэлэмнэнэн кэлэн кыттыахпыт. Саха сирин үс гыммыттан биирэ Дьокуускай куоракка олорор. Ону биһиги бу министерство молодежи уонна бу мэрия, уокурук бары ылсан аҕалар бу күрэхтэһиигэ куорат иһинээҕи уокурук киэнин бастаан то куорат иһинээҕи күрэхтэһиини ыытан баран республикаҕа кыайбыттар кэллэҕинэ биһиги даҕаны манна инники миэстэҕэ анньыһыахпытын сөбөтө диэн санаалаах баран эрэбит. Дьэ уонна түмүктүүр түһүмэҕинэн биатлон буолла. Манна ыйааһыннаах үрүзээги сүгэн хайыһарынан бастаан уол баран эрдэттэн бэлэмнэммит буулдьанан сыал ытар, онтон эргиллэн кэллэҕинэ аҕата барар.
Сөкүлэп бастаан иһэр.

Уонна ити ойбон аллар ити. Ойбон аллыыр итигэр би эмэҕаҥа курдук маннык анньыларын оннук наашидик оҕустубаттар биһиэнэ була борустуоҕус анньылар. Би маннык курдук күраққа кыттыбатах сына борусту анньылаах кэрэҕаллыт. Дьэ бу Таатта улуугар Амма өрүһүгэр аҥа үктэнэн турабыт. Тэрээһинэ үчүгэй эбитэ. Маннык тэрээһиҥҥэ хыддьыбатах ки өттүттэн көрдөххө үчүгэй. Күрэхтэһии үрдүк таһымҥа ыытылларын туһугар биир сүрүн тэрийээччинэн олохтоох нэһилиэк аҕа баһылыга Егор Васильев буолла.
Үп-харчы кырыымчыгын учуоттаан биһи манна субботнигынан барытын көмөлөөн, балаһыанньатын барытын оҥорон оҥордубут бу күрэхтэһиини уонна туран ыччат отделын кытта бииргэ биир былааннаахтык оҥорон бу күрэхтэһии үрдүк таһымнаах барарга бары судействоны барыта олохтоох уолаттартан ылан оонна Онтон үчүгэй диэн бу бэйэбит нэһиликпиттэн Куйтанов Семен диэн олорбут кыттыыны ылар. Онтон нэһилиэк дьоно сэргэтэ барыта бүтүн турунан бу үрдээк сүөм тэрээһини кыттарбытыгар күүс-көмө өйөбүл буллар. Толкуйдаан
баһылыкпытын кытта Михаил Михаил Суораттын толкуйдааммыт ханнык нэһилиэккэ көлгүтөбүт туу или нэһилиэккэ толкуйдаан марамыт чимнай нэһилиги тэххэ нигу бунчыгыта кэситэммит бу чимнай нэһигиттыбыт чимнай нэһигит тоҕо ыттылан дьи булахха бу нэһилиэккэ бу Ил Дархан благоустройство аһылын биллэрбитэ быһылга бу нэһилиэк Дальний Ушей дьаһана олорор үс сквертээх, хас да үс фонтаннаах, хас биирдии ылыгар благоустройство киллэри барыта үлэлэспит биир биһи Таатта улуһа бастыҥ туттар нэһилиэк буолар. Чымнаайылар эрдэттэн толкуйдаан дьүүллүүр сүбэ түмүк таһаарар диэри мустубут дьону аралдьытар сыаллаах сүүрбэ бириистээх лотерея оонньоттулар. Үс улахан бирииһинэн мультиварка, тэлэбиисэр итиэннэ сааскы булчук аһаабытынан эр дьон бары ымсыырар монуоктара буолла.
Манук өйү хумаабытым. Ол да буоллар быдан элбэх өһүйдүм диэххэ наада. Ол курдук чэ блок ботуран эмиэ өһүйдүм. Ол эбэтэр сүүс устука уонна бу мультиварка диэн өһүйдүм. Быйыл уопсайынан бааттаах оҕус хыл буолла диэххэ наада. Баҕайы хонутаата суорхан онно һыттык үйбүтүм. Хаҥа дьылга тэлэбиисэр үйбүтүм. Дьонун үтүө хыл үннэ диэн аһыан алы сылдьабын. Дьэ бу кэннэ күүтүүлээх, долгутуулаах кэммит кыайыылаахтары наҕараадалааһын буолла. Бастаан көрүҥ аайы миэстэлэри ааттаатылар, онтон уопсай түмүккэ үһүс миэстэ Таатта Чымнаайытыттан Хойутановтар, иккис миэстэ Горнайтан Александровтар уонна бастакы миэстэни Таатта Дьүлэйиттэн Чупровтар ыллылар.
Үөрүү-көтүү маһаан буолла, булугур. Күүстээх күрэхтэһиигэ олох күрэхтэһии тэрээһинэ олох оннук үрдүк таһымнаах. Оннутун уолбар эрэммитим чэ. Мин бу диэн эттэххэ оннута бу кыра уолум онно баар. Эһиил дойдубутугар буолар буоллаҕына оттон бу кыра уолбун холонон көрө булаппыт.
Атыкачытааны Дьүлэй нэһилиэгиттэн элбэх дьиэ кэргэни кыттыбыта. Ол курдук Хаптаҕайапта дьиэ кэргэн, Тулаасынапта дьиэ кэргэн, Айанитапта дьиэ кэргэн, Оросиннар. Тэнник элбэх бу Чупуровтарбыт иккис төгүлүн кыайдылар. Биһиэхэ ити инник үчүгэй үгэс буолла диэххэ наада. Аны да биһи үөрэ-көтө бэйэбит дойдубутугар ини ыытарга бэлэммит. Тэрээһинэ барыта эмиэ үрдүк таһымыгар буоларга биһи атын төһө кылларынан үлэлээн-хамнаан Барын тэрийэ хатыахпыт. Чупровтар дьиэ кэргэн республикаҕа иккис төгүлүн бастааннар эһиилги күрэхтэһиини кинилэр төрөөбүт түөлбэлэригэр Таатта улууһун Дьүлэй нэһилиэгэр ыытабыт диэн быһаардылар. Бу курдук икки күннээх тыҥааһыннаах күрэхтэһии халлаан да туран биэрэн сүрдээх көхтөөхтүк, интириэһинэйдик, үрдүк таһымҥа буолан ааста.